Dewi Hughes ydw i o Hybu Cig Cymru a dyn ni'n yma heddiw i ganolbwyntio ar canlyniadau y teirw gwertheg duon sydd wedi bod ar, y, ar braf yma. So, dyn ni wedi bod yn mesur nhw ar eu tyfiant, hefyd dyn ni wedi mesur nhw am eu gyhyr a hefyd am eu braster. Um, felly, o'r canlyniadau yna, allwn ni asesu yr naw tarw i weld pwy'r un sydd wedi, sy wedi gwneud orau felly. Hefyd, am y tro cyntaf, dan ni 'di asesu nhw am eu feed conversion efficiencies. So be mae hynna'n wneud ydy profi'r teirw neu yym edrych faint faint mae'r teirw 'di fyta a faint maen nhw 'di drosglwyddo i gig felly, sydd yn hynod o bwysig. Ac o'r profion mae'n ymweld bod 'na amrywiaeth eitha' sylweddol o'r teirw goreuon a'r gweitha'. Mae 'na dros 30 y cant o wahaniaeth, so er enghraifft, mae rhai teirw wedi gallu troi pedwar cilo a hanner o fwyd, Wyt ti o'ch dynna i un cilo o gig, a mae rhei wedyn wedi cymeryd bron i saith gilo i drosglwyddo bwyd drosodd i gig. So felly, be mae hynna yn ddangos ydy bod na teirw, bod na dipyn o amrywiaeth, so mae'n bwysig iawn defnyddio y teirw sydd hefo yr yr y feed conversion efficiencies gora, oherwydd allu lleihau y costiau feed, o 30 y cant, ac wrth gwrs mae 30 y cant o lleihau costau ffid yn eitha' sylweddol gan gysidro bod costau ffid dyddiau yma yn ddau gan punt neu fwy felly. So mae hynna'n peth bwysig iawn i cysidro. Ond yy hefyd yn ychwanegol, dyn ni yn hefyd yn canolbwyntio ar dewis teirw a'r mynegrif. Yym dyn ni wedi bod yn cydweithio hefo'r yym efo'r gymdeithas yn y tair mlynedd dwytha ag ABRI, sef system o gyme- gymeryd gwybodaeth sef tyfiant, Yym, yy, twent 200 diwrnod, 400 diwrnod a 600 diwrnod i weld sut maen nhw'n datblygu, faint o gyhyrth sydd ar anifail, so i'r confirmation, a hefyd y braster. So mae'n cymryd y gwybodaeth yna i gyd i fewn, dim jyst ar yr anifail yma, ond hefyd ar ei ei frodyr o, ei chwiorydd o, a'i fam a'i dad o. So mae'r gwybodaeth yna i gyd yn dod i fewn i'r cyfri- cyfrifiadur a greu mynegrif ar be fydd yn disgwyl i'w perfformiad, y tarw, a hefyd i'w feibion a'i ferched o. Hefyd sydd yn bwysig iawn mae'n rhoi mynegrif ar pa mor hawdd fydd y tarw yna i loia. So, yym, ar gyfer talent mae dewis tarw sydd yn y deg y cant ucha' werth bron i 50 punt yn ychwanegol i'r bob un llo, so mae'n hynod o bwysig i ddefnyddio yr mynegrif yna i ddewis teirw gan fod nhw'n perfformio'n well o ran tyfiant, Maen nhw'n um, cydffurfiad gwell a hefyd allwch chi ddewis os ydych chi eisiau mwy o fraster neu llai o fraster. A wrth gwrs yn hynod o bwysig yr ochr y lloia pa mor hawdd ydy'r teirw i'r lloia. So ddim pwynt cael dim teirw mowr wedi marw, mae'n bwysig iawn bod nhw'n hawdd i'r lloia a wedyn yn tyfu'n gyflym o'r, uh, o'r dyddiau geni. So my name's David Telford and I work for the Biosciences Knowledge Transfer Network. Um, today I'm going to be talking about genetic markers and how they can be used in beef cattle breeding.

So heddiw, diwrnod braf, da ni yn Unofus, yn Aberystwyth, pencadlys y cwmni, fi di Dewi Jones, rheolwr y cwmni, cychwynnes i'r cwmni yn 2002. Uh, da ni'n bridio hyrddod yma, neu anifeiliad defaid yn fwyaf, a wedyn mae gennym ni fferm yn Bont Goch, Mynydd Gorddi. Da ni'n mynd â'r criw heddiw i fyny i Mynydd Gorddi i, uh, i ddangos y defaid sydd gennym ni fanno, sut 'dan ni'n recordio be' sy ar gael i'r diwydiant mwy ne' lai, a wedyn 'dan ni'n mynd i ddod nôl lawr wedyn i Paisley i edrach ar eo'r hyrddo yym a sut 'dan ni'n darparu'r hyrddo yma wedyn ar borfa wedyn ar gyfer y seli, wedyn mae'r seli yn dod drwad gynnon ni wedyn ym mis Awst, wedyn mae pawb yn prynu'r hyrddo yn breifat o'r fferm. So rhinwedda sy gynnon ni fwy na dim ydy 'dan ni'n bridio hyrddo ar raddfa eang ar borfa. Felly mae'r cwbl ar defaid ni yn wyna tu allan, um, i fyny mynd yn gorddi ar fil y droedfeddi. Da ni'n recordio nhw wedyn drwy ddefnyddio DNA, so'n hytrach na mynd o gwmpas amser wyna, tagio rwy'n a, a styrbio'r defaid, da ni'n rhoi uh, hel DNA o'r wyna ar fus oed, a wedyn da ni'n gyrru hynny i Seland Newydd a wedyn da ni'n gweithio mas beth sy'n perthyn i pwy, beth yw'r mam a tad o'r DNA. Uh, felly mae'n berthnasol heddiw i'r criw um, sy'n dod gyda ni heddiw, bridwyr, gwarthegdion yn benodol, fel bod nhw'n gallu gweld beth sy'n ar gael i'r diwydiant defaid. A wedyn drwy'r flwyddyn wedyn, da ni'n gwneud i'r defaid gynhyrchu. Maen nhw gyd mewn criw mawr eang gyda ni, maen nhw'n gorfod cynhyrchu ar borfa. Da ni'n cymryd gwahanol fesuriadau, bwysfeydd, beth sy'n maen nhw'n lladd allan, ac wrth gwrs wedyn da ni'n gyrru lot drwy CT scanner, um, da ni'n dod â peiriant lawr o Gairedin, a da ni yn rhoi swpo anifeiliaid drwy'r CT scanner, a mae gennym ni bob math o'n rhywedda a mesuriadau arnyn nhw. A wedyn, da ni'n gwerthu hynny i ffermwyr wedyn i wneud swydd, i wneud job. A beth bwysig gen i wedi bod yn gwneud beth da ni ddweud ar y bocs.